Schonn elo kënne sech d'Bierger mat engem duerchschnëttlechen Akommes zu Lëtzebuerg an och grad hei an der Stad keng Wunneng méi leeschten. Mat enger neier Mesure, dem zweeten Energiepass, deen d'Regierung elo via Règlement grand-ducal aféiert, gëtt d'Wunnen awer nach méi deier. Et ass esou, datt de Minister Turmes gëschter an där Chamberkommissioun present war an en huet gesot, datt elo net nëmmen en Energiepass gefrot gëtt, deen Abléck, wou een eng Baugeneemegung freet, mee och deen Abléck, wou et gebaut ass. Also wéi si soen, as-built op Englesch, dat heescht esou wéi gebaut. Dat ass natierlech eppes, wat d'Käschte vum Bau nees eng Kéier an eisen Aen onnéidegerweis an d'Luucht dreift. Mir vertrauen de Leit, an et ass jo esou, wann dann eng Ännerung an hirer Baugeneemegung néideg wär, dann ass souwisou bis elo nach en zousätzlechen Energiepass néideg gewiescht. Mee elo ass dat ëmmer allgemeng, dat gëtt generaliséiert, soudatt et fir all Eenzelnen, deen iergendwéi eppes wëll kafen, eng weider finanziell Belaaschtung ass. An et ass virun allem en Ausdrock vu Mësstraue géintiwwer de Leit, well d'Begrënnung, déi d'Regierung, speziell elo déi Gréng do hunn, ass dat jo eigentlech, si de Leit net trauen, dat se esou bauen, wéi ugefrot ass. An ech mengen, dat féiert ganz wäit, dass och den mengen ech, en Hiweis op deen totalitäre Geescht vun der grénger Partei, déi jo eigentlech Leit als Géigner gesäit, als Ëmweltschiedeger an net esou als Partner, mee wierklech als een, deen eng Gefor fir d'Ëmwelt ëmmer duerstellt. An dat doen ass just ee weidert Beispill an deem do Sënn. Weider Energiepäss si sécher eppes, wat d'Bauen an och d'Lounen herno verdeiert, well wann e Proprietär muss en zweeten Energiepass produzéieren, wäert sech dat herno jo och am Loyer erëmspigelen. Et ass eng onnéideg Saach, et verdeiert d'Wunnen, et ass keng Sozialmoosnam, et ass wierklech eigentlech eng iwwerflësseg Saach. An freet ee sech och, Hält et da lo domadder op oder kommen se elo an zwee Joer erëm mat neien Initiativen, fir d'Leit nach erëm weider ze kontrolléieren? Well et ka jo och sinn, datt een zwee Joer dono eppes u senger Wunneng ännert. Wou hält dat do op? Och aner Dispositiounen, déi lo scho gëllen, maachen der adr no absolut kee Sënn. Wann eng Transaktioun gemaach gëtt, fir en Haus herno ze zerstéieren, ofzerappen an eppes anescht ze bauen, muss awer nach en Energiepass virleien. Der Regierung no koum d'Demande fir en zweeten Energiepass aus dem Secteur selwer. Dat wär erstaunlech. Geet et dann hei just virun allem drëms, fir Suen och domadder ze maachen, fir de Secteur? Do stellt ee sech jo och Froen. Also ech mengen, do ass eng Kombinatioun vu Facteuren. Also den Här Turmes a seng Leit hunn argumentéiert, jo, d'Demande wär aus dem Secteur komm, also vun deene Leit, déi natierlech de Profit maache mam Energiepass, dee jo awer en héije Käschtepunkt fir d'Leit duerstellt. A wann déi gréng dorobber esou bereetwëlleg agoen, da ka sech jo och erginn, pardon, da ka sech jo och Froe stellen, An et ass virun allem och eng Kombinatioun, engersäits hunn déi Gréngen Interessi d'Leit maximal ze kontrolléieren, an do stellt ee sech jo och d'Froen, wéi ass zum Beispill de Potenzial herno vun den intelligente Compteuren, déi d'Leit an d'Haus kréien, kombinéiert mat esou Moossname wéi deenen do? Kënnen se do vläicht duerchschnëttlech Energieverbräich kontrolléieren a sech da Froe stellen, Ob déi Päss dann agehale ginn oder net, do kann ee vill spekuléieren. Ëmmerhin ass et awer esou, datt mer elo kënne feststellen, datt e klore pekuniären Interessi och hannendrun ass, awer zu Laaschte vun de Leit an zum Profit vun deenen, déi elo en eminenten ekonomeschen Interessi un där do Entwécklung hunn. An der zoustänneger Chamberkommissioun war d'ADR op alle Fall déi eenzeg Partei, déi géint dat neit Reglement gestëmmt huet.